Эш калдырып йөрмәгез, диде. Шулай да без килергә булдык. Һәм, бәлки, ярдәмебез дә тияр. Әйдә әле, кызым, әңгәмә. Ач, ач әле моны. Монда бит су сибәргә кирәк. Тишер. Тишелмәгән тишер әле монда. Тишелеп чыкмаган. Хәлим абый, исәнмесез. Ярдәм кирәк идеме? Ярдәм кирәк иде шул. Үзегез генә мени. Үзегез генә таң бармысыз ярдәм? Таң кемнәр кирәк? Монда кирәк. Перчаткаларны алып килдем, эшне калдырып йөрмәгез дип әйткәч инде, ярдәм итәргә килдек. Хәзер мә моны сидеп бетерим мин, мина. Әйе, эшләгез, эшләгез. Гадран дустым. Ничек хәлләрегез, Хәлимә? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә буш вакыт булган саен дачадамы? Буш вакыт булса шушында, җаным, буш вакыт булса. Сезнең монда ярдәмчеләрегез дә күп икән? Бар. Менә минем дустым Гадран Гыймисаны беләсездер, Гадран дустым, балалык дустым. Әнә, әнә Җәмәгате менә күрәсезме? Ял көн бакча казый. Ул аңа каладыр инде монда бөтен эш. Э, Күбрәк. Инде менә менә бит ничек эш. Мин бу арада гел э, ничек дип әйтим инде буш вакыт булмады, име? Э, тырышты. Күбрәк ул эшли. Күбрәк ул эшли. Ә миңа ни диш? Хәзер табам, әнә ни, күрәк бар, сәнәк бар, бар да бар. Күрәк күтәргән. Ничә дә җавык менә. Хәлима абый, әйдә ярдәм итәм. Әйдәгез алайса. Күрәк күтәргән юк. Ә шулаймыни?

Безне каядыр чакырдылар, хөрмәтле тамашачылар. Мин әле аңлап та җитмәдем, ниндидер музей диләр. Мына менергә кирәк. Сез чын музейга керәм дип уйлый күрмәгез тагын. Менә истәлек итеп, миңа шушындый бер почмак ясаган ул. Эксклюзив бу. Ә, әйе, әйе, ансы бүләк итеп Ручная, кил. ручная работа. Э, менә ни? Менә сезнең китабыгыз да Китап та бар, ә, әле китерәсе әйберләр бар монда. Халим абый, менә әкиятләр язырга нәрсә этәрә сезне? Эй, әкият. Мин җан э, Бик кечкенәдән әкиятләр яратам. Халык аваз иҗаты. Мин әкияттә үскән егет. Биш әкият поэмам бар. Һәм әйтәләр, мәктәпләрдә бик э, яратып укыйлар икән. Әйе, дип. чыннан Бу да минем өчен бик- балалар бик яратып укый менә сезнең әкиятләрне, аңлаешлы һәм бик мәгънәле. Бу кем Себер кеше, дустым әйтәле. Халима апа эшләгән ул Себер кеше бу. Алар мине вакытта үзем өлгермим мунчаны чагарга, ул мунчага дәшә. Ну буш кул белән бармыйлар бит инде. Себерке белән Себерке белән. Минем әллә инде бүләк юк, ә ул себеркегә бик шатлана. Хәлим абый, хәзер кая барабыз? Әйдәгез хәзер безнең өйгә. Гүзәл акыллым, әйдә, инде эштән соң чәй эчәргә ярый торгандыр. Эшләмәсәк тә. Эшләдегез, эшләдегез. Әйдә, рәхим итегез. Ой, Флюр апа, зур рәхмәт. Флюр апаның чәй бик тәмле була. Әйдә, үзең дә утыралар.

Та, ну, ничә ел, хәзер 50 елга якын мин э, Камал театрында эшлим. Бу бәхет түгелме? Авылдан килгән малайга. Бит бөтен кешедән Шәүкәт абый Биктимир хезмәтендә таләп итмиләр. Таҗетдин Шәрәфи, менә сиңа нинди өлеш дигән, шуны намус белән башкарырга кирәк. Һәм мин э, үземчә хәзер уйлыйм, мин шулай тырыштым шикелле. Алай юлының тузанын ла. Хәлим Җәләй үзен бәхетле кеше дип саный. Һәр иртә тормыш иптәшем, балалар, оныкларымның исән-сау икәнлеген, дуслар-туганнарның барлыгын,